Otirā, nau mai, hara mai e te whānau ki tēnei tō tātou nei pāohotana, tō tātou nei kaupapa a Kāinga Kōhanga Reo. Tēnei te mihi ki a koutou katoa, kua tūhono mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, ki ngā kaupapa ka horaraina ki mua A ia, ki a koutou, otirā, hei kai ma te hinengaro, hei kai anō mō te nākau. Nō reira, tēnei, a tō koutou mokopuna, a Tahuri Tūmoana, e mihi nei, me nā mihi o te ata ki a koutou katoa, tēnei te rā tū, te rā tū, ā te tuawhitu o nā rangi o te marama o Mahuru e ai ki a Te Rangimātāmua, ā, kua uru tātou ki te, ki te marama, te wā tōtika o te Mahuru, ā, te Hepetema, ā, te tau 2021. Nō reira, tēnā koutou katoa, nō reira kua waimarie anō tātou i te āhua o te noho mohoao taratahi ki ngā kāinga, kia whiwhi ai anō tātou i ētahi kaikōrero, nō reira ka tono atu ai a ki taku tuakana ki te parata nei, ki a Rodney Whāna, māna pea tā tātou kaupapa i tuwhera i runga i te āhua o te karakia, e Rodney, tēnā koe. Tēnā koe.
Otirā, tēnā tātou, me inoi. A tākina te kawa o Rehua i te rangi rere mai te māhina, rere mai te mārama, he mārama tū noa, he mārama tau. Ka ranga atu ana ki te paepae tapu o Rehua, Pū ana mai te piki o Maungārongo. Piki ana mai te pū o Rongomau. Homai te rongo o Tikitiki-o-rangi, whakaea ki te tatau o Mātangireia. Whakaea ki te tatau o Rangiātea, whakaea ki te nohoanga o te tumu e, kia whakareinga ahau, ka whakamaua kia tīna, haumi e, hui e, tāiki e.
Ka pai, ka pai. Tēnā koe, Ronnie. Uh, e mihi ana ki a koe mo tō uh, tuwhera i tō tātou nei kaupapa, tō tātou nei rā, uh, i runa i te āhua o te karakia. Uh, e pēhi ana koe? Hei, pai ana ahau. Pai ana taku rongo kua heke nei tātou ki te reo wera tuarua. Hāunga ana e āha nui tonu ana ki a koe e noho mirumiru ana i tō kāinga e te tuakana. Engari, māku anō a KFC e hokona mā tāua.
e hoa, uh, kei te pai noho mātou i konei, uh, ki te taha kai, e hara i te mea kei te puta au ki te ōmama haere, ki te hoi taku waka nō reira, ai kei te āhua uh, taumaha haere, A hoi anō a, āe, e, e, e titiro ana ki tā te, te, te heke a, o ngā taumata a, o te korona, a, e he aha o whakaaro, e pēhea nō whakaaro ki te hoki atu a, ki te mahi, otirā e pēhea ana te āhua ki o tātou nei kōhana reo? Ah, i, e, i, i awe wetewetehia ana i ngā kōhanga reo, kei te hiahia te nuinga o rātou te hoki atu ki te mahi. Ah, kia tātou te, te hunga tāne, ah, ngā whatukura, ah, kua hiahia hoki te, te, te hoki atu ki te mahi, te hoki atu ki te taiao, te haere ki te moana, ki te ruku i ngā takutai, te haere ki te ngāhere, hiahia ana toku makau te haere ki te, ah, ah, tiki i ngā harakeke, uh, ki te mahi tōna rāranga, nā reira e waimaria ana, um, o heke nei te rewera ki te rewera tuarua.
Tēnā ki onei whakaaro a uh, mō a tātou kōhana reo me a tātou whānei, hea nā whakatūpato pēr. Uh, mō rātou, uh, i te mea uh, e kitana i roto i nā, nā wā ka ahua heke uh, te taumata, ka raru. Ka rorirori katoa nā māhuna a Kenepea o Ātātou nei rangatahi, kua hiahia rātou ki te whakawhanauna ki a rātou anō, ā, kātahi koe ka rongo koe, oh, kare, kua, kua aituahia tētahi i roto i te, kua tukia te motukā, ā, kua pupū mai he raru, ā, i runga noa i te, te, te tino hīkaka uh, kia puta rātou i o rātou mirimiri. Ā, uh, koia pia te, te tino uh, āwangawanga. A kai te kapu o te ringa te tangata a uh, ngōna whakahaere. Nā reira, e, mēnā i hikaka ana ki te puta i ngā miru, mirimiru, tērā pē me, e, me, Ā, waea mai ia, me whakaaro nui ia ki ngā nekenekehanga i roto i ngērā atu o ngā mahi, ngērā atu o ngā mirimiri kei pēhia, ā, e te mate urutā ki a rātou. Ā, te taha ki ngā kōhanga reo, ā, pai noa iho te hoki atu ki te mahi. Engari, i a au e, e pānui ana, e, e rongohia ana i, i ngā karere, kia iti noa iho ngā tāngata i te rima tekau, te kuhunga ki roto whare, ko tahi rau tāngata kei waho. me te mea nei ko te āhuatanga o te hau, kia kawe noho pipiri ai te tangata ki te tangata, i runga i te mea ko tēneki mate hou, te urutā Delta, e ahua rereke ki tā te urutā i mua, e rere haere ana i runga i te hau. Nā reira, Ko te tino tūpatotanga ko tēnaka, ā, te noho piri ai te tangata ki te tangata. Nā reira, te... ko ngā tāne, aroha kau ana, kawe piri, kawe piri tata mai ki ngērā o ngā tino hoa e ngākau nui ana koe.
uh, Rua Waimari e tātou kei runa tāua i tēnei a āhua a tuku kōrero, tēnei kaupapa tuku kōrero hoi anō. A kua waimari i tātou ki tētahi wā tātou nei pāpā, ā, ki tētahi o ōna toihau nui, ā, te kaupapa o te kōhanga reo, ā, ki tēnei o ā tātou nei whatukura, ā, ki tōku nei pāpā, tō tāua nei pāpā, e Papa Phil, tēnā koe. Kia ora, Tauri. Uh, hei kone te kaina e mauhere ana, hei te hiahi ana o wāwai nā ringaringa te puta atu ki waho, te whai atu nā pene nā kōrero a Rodney nā, haere tiki tahi KFC. Engari, kei te mohio tonu me noho, me noho kāinga, kei a pōpō ana ka, ka puta atu ki, ki waho.
Ana papa, kei te pēhea tō, uh, tō noho i tō kāinga, uh, te noho anō i roto i tō merumeru i Pōneke? A wai mari e kei kone taku kōtiro, kei te noho au taha taku kōtiro, uh, me nā mokopuna, me taku mokopuna tuarua. Nō reira, he, he pai te noho pērā ana, uh, ka kite atu i a rātou i a rā, i a rā, enari, i runa tērā kei te hihia tonu te puta atu ki waho. Ana, he aha wō mahi uh, kua ahua toru wiki pea tata te toru, a uh, rua wiki ina re ahua ka, kua, kua tata tai ki te toru wiki a uh, e noho uh, raka ana tātou. He aha nei wō mahi uh, ki te whakaharikoakoa i a koe anō?
Ka tahi noa, e, e noho taku, taku rūma, mātaki taki TV, mahi tahi Zoom, nā Zoom hui i taha o aku uh, hoa mahi, a taku tīma te whāriki, te nui nā nā rā, pera ke tā mātou, ka noho i una uh, Zoom te mahi nā mahi, uh, kei te mahia tonu. Uh, ana, e, e pēhea ana ērā mahi, e, e, e, e haere tonu ana, kei te pēhea nā mahi a te kōhana reo, nā mahi a te whāriki? Uh, ke, e, waimari a ke te, te, tino, tino toa te tīma a te whāriki. Ana, kei te whakamenemene noa au tēnei wā, uh, mō waku hoa mahi. Uh, te pai hoki ana, rātou te mahi, te mahi e pāna ki uh, te Aho Poutama, Te Whāriki, ana kei te mahia tonu, mahia tonu wērā mahi.
Ana kei te kite tonu, kei te tino, um, kua kite te hua uh, o wērā mahi ināianei, uh, kua tere, i tere huri te tai a nā whakaaro o nā kōhana reo ki te kapo uh, i wērā hanarei, uh, kia, kia pai ai tā rātou uh, mahi tahi, ahakoa e noho wehe ana. E koina te whai o wera. Ah, te, te, te tino pai, nā mahi nei kei, uh, ko nā manu pīrere kei te mahi uh, taha i a mātou. Ana ko Jesse, ko Shane, wera e me hini matioro hoki uh, te whakapāot nā mahi kia mōhio ai nā whānau me pēhea te whakahaere uh, wa rātou uh, kai mai.
Ana, te pāpā, hea ho whakaaro mō tēnei uh, Mōhio koe i wā tātau urupā i Ruātoki, ka kuhu atu koe ki reira, a ko nā mea tuatahi ko ā tātau pēpē. Ā, nā pēpē i hina ā, i nā tau o te wā o te, te Black Plague. Ā, ka kite koe i wērā, wērā kōhatu, engari kua tae anō, kua huri te ao, kua huri te ao, nā kua tae mai tēnei nāna rā i waenganui i a tātau, Ā, i āhua pai tonu tā tātou i tiaki i a tātou i tērā tau, engari kua āhua, kua rerekē anō te, te āhua o tēnei, ōna, ōna mate. Ā, e pēhea ana ō whakaaro ā, mō tātou nei kei nā tāone nui, ko au kei Tāmaki, ko koe kei Pōneke, me te āhua ki te hokihoki atu ā, ki ō tātou nei whāruarua, ā, ki ō tātou nei kāinga. Uh, yeah, nā, tika tana tāu, tāuri, ka te tino hihi au te hoki atu ki te kāinga, he hae te kite te whānau, uh, uh, wērā kei, kei te kāinga e noho ana, kua roa, ka reno ka kite. Ana, ana tika tonu tāu, i nā wā mua mohio tonu wā tātou kaua kuia me pēhea te whakahaere ēnei momo mai. Koirā, koirā tāku, kei te hia tonu au te hoki atu te kāinga, ana, ka heke anō tātou ki te, te tuatahi, ana, kei runga taku mutika, ka hoki atu te kāinga.
Engari me tūpato tonu tāua nei, me tūpato e ara, tonu tāua.
Kau e kaihoro, kau e kaihoro te puta atu. Me noho tonu kia wātea ana, kia mōhio ana te, uh, me pēhea ana mahi ana, me pērā. Kau e kaihoro.
Ka pai, ka pai. Nā, he aha, e, moa, moa tātai, ā, i nei, ka kia koe, man's man, ko koe e papa, he man's man, e nei, te whatukura o nā whatukura, te chiefs o nā chiefs, ā, te mānai o te rōpū, ā, moa tātai, ā, tāne, ā, e mōhio ana koe ki ō hoa, e mōhio ana e, e te tanata rī ki koe. Uh, ka pēhea wēnei kaupapa, wēnei āhuatana ki te, ki te nākau me nā whakaaro a tātou tāne, wa kore pea he mahi, uh, wa, wa, wa mauhere ki te kāina, wa rātou tā, tamariki hāmama, Ko kore e arohatia pē te wahine. Wērā ngā wahine. Ai, ai, kua makariri, kua mātao mai te tuara o tērā. Uh, mua tātou, peka, ki onei whakaaka, he hana āhuatana ka pā ki o tātou tāne i roto i ēnei āhuatana.
Uh, okay, te whakaro no, um, uh, māku nā, tāku e mea nā, me, me, me pai koe ki te tanata i roto tō miru miru, kia kore koe uh, riri mo te riri noai, ne, me noho pai koe, te mea nui i roto wenei mahi e, e, e tahuri, ko te kata. Te kata mai te puku Ka ora ai koe, ne? Mena kei te kāinga koe me whakakatakata koe te whānau, kau e riri mo te riri noa iho, kau e, e, e mena ka riri koe ki tō hoa wahine, kei raro koe putana, kei, kei roto koe te, uh, kei runa koe te kia koe mātaki taki tīwena ko, ko, tō kōtai.
He kōrero anō, e ahua, mārama, mārama pai au ki wērā tohutohu. Ai, engari, ai, koina te me kīra, koina te rā tuatahi. e, e, e, e hoa, e roa, e, e hia wiki kē mātou e noho pēnei ana, nō reira, kei reira hoki ko nā piki me nā heke, a, te au, te au o, o, o, o, o, nā, o nā kare a roto e ki ana rātou nā emotions kei roto i a koe. Uh, o whakaaro ka pēhea te taha ki te moni, uh, me pēhea taku whānau, te whānau, ka pēhea kua whai mahi tonu a hau, He nui tonu i wērā māharahara.
Hei konei, hei konei e whakaaro ana me pēhea whakautu wērā. Uh, eh. Ana, e tuatai ki au nei, a, a tāne nei, me pai koe ki a koe, me pai koe ki tō whānau. E, wērā, e, ka hoki nau ku wērā kōrero, kau e riri, kau e riri. Ia, yeah. etahi wā ka pukuriri koe puta ki waho. Hā ki roto, hā ki waho. Ne? Kū mai anō ki roto te whare, ana ka noho anō te kōrero. Ko era te mea nui me, me noho te kōrero tuatahi. Uh, kau e riri, kau e riri. Uh, koina te take ka kite koe i, i au i runa i taku hōtaka e hikoi ana i waku kuri.
mau ana, mau ana ko pyjamas. uh, hoi anō, hoi anō. Um, oh, ka pai, ka pai, tēnā koe uh, i te pāpā. Nō reira, uh, he aha wō kōrero, uh, he whakaaro anō wāu uh, ki wā tātai nei kō, kōhana reo. Uh, I puta nā kōrero a tērā tangata, e hara mā rātou o a tātou kōrero e arahi. Engari i a taua Seymour rā mai i te rōpū Act, e kī ana te kai te, kai te preferential treatment katoahia te iwi Māori. Ko tātou katoa te mea kai te whakauru atu kia werohia a wērā momo āhuatana katoa. Engari ka tiro koe ki ngā tatauranga o te huna uh, kua werohia, E hoa, kei raro kē tātou e putu ana, ko tātou tētahi iwi āhua kāre i tino rata ki te, kia, kia haere, kia werohia. Nō reira, kei te taupatupatu, kei te ki tē tē tāme haere kei tau, kei te ki tēnei preferential treatment, e nari moa tātou nei kōhana reo me a tātou nei mokopuna, a kai mātua, me aha, me aha i roto i ēnei āhuatanga. E tika tonu tērā kore, mā tērā, mā tērā, tērā e, e whakaaro mena ka haere ki te wero. E, mā, enari tāku kē mena kei te whakaaro koe mō tō whānau. I runa nā kōrero a tāku tama e ki ana ko tātou te Māori e tere ki te mau tēnei mate. Nō reira, me whakaaro tātou mena kei te uh, kia kore tātou e uru i una hōipera wera mai me haere te tiki tēnei rongo. Tō reira, koirā tāku ki ana me haere, inari, kei ia koe tonu tō, wou, wou, me pēa, yeah.
Ka whai, ka whai, ka ahua tō mai anō au i wā tāua nei hoa, o ana te chief e hiko e haere ana. Ah, ia, ia, Rodney, he hao whakaro

Ā, me te mea, tērā tētahi ia o te whakaaro mō te taha o te Māori, hāunga ana ngā pēhitanga o te wā, ngā pēhitanga i pā mai ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, i ngā rā o mua, ki reira, kāre anō pia e tino aro atu ki ngā whakahaere o te kāwanatanga. Tērā, tērā. Ā, engari, ko te, ko te whakaaro o te nuinga, haere ki te werohia. Werohia, uh, kia whai te rongoa. Uh, engari ko te whakaaro te iti. Uh, kāre whērā haere ana uh, tā rātou haere. Uh, engari e tika ana, uh, me pupuri ki te mana Māori motuhake, uh, kai ia tangata uh, tōna ake whakaaro, uh, koia pia te, Te tino arohane, kei te tangata tōna ake huarahi. Ai, me te, me te mea no, um, so, ko koe tētahi tanata kaha ki te hākinakina i nā tai. Uh, ko, ko tō, uh, tō, tō, tō, papa, papa, papa hone, uh, mahi ana i nā, nā mahi uh, mamau, mekemeke pea, ā, engari ko te, ko te mea e titiro ana, te, te, te rahi o wā tātou ā, kaimahi, ā, i roto i te kaupapa, he nui tonu wā rātou ā, māi wīwī, niha. Nō reira, mēnā pono ana tātou ā, kia mau tātou ki te ora, ki ō koutou nei whakaaro, me kimihia anō e tātou pea he huarahi, he kaupapa anō hauora nei hei, hei, hei āki, hei āwhina i wā tātou nei kaimahi kia, kia whai rātou i te orana, te orana o te tinana, kia pai hoki ai te, te hinengaro me te wairua. Kei a koe Papa Phil, whakaaro anō wā au mō tērā? Ia te mea tuatahi kai pai, uh, ia rā haere te hikoi, kau e te kihi te haere te ki nā mahi oma oma, uh, ena ri hikoi no aho. Ana ka mōhio koe, ka, ka rongo koe te taua mahi i una atu ki roto i a koe. Hikoi tuatahi, kai pai, Ana, ka pai ake. Rodney, te tangata hiki uh, baked beans, tini baked beans.
Te tangata hiki baked beans, te tangata kai baked beans hoki. uh, I ngā rā o mua, whiroki nei taku hanga. Ngai nā runga anō i taku mahi roti te kaupapa te kōhanga reo, te haere ki ngā kōhanga reo, puta noa i te motu, nui te kai, puta, ka, ka kuhuna koe te kohanga reo, kua hora te tēpu ki ngā kai reka, e kore rawa rā e taea te mea atu ki a rātou, oh, ka, kei te pai. Me noho koe ki te, te kai, uh, ki te iru rānei. Uh, engari, e tautoko ana ahau. Puta atu ki waho. Uh, whi koe ki, ki te whiwhi i tō mēra, Hei, kia, kia, kia iti nohi o tō haere.
Ia rā.
Tama tū, tama ora, tama moe, tama mate.
ka pai, ka, ka kapo atau i tēnei a tātai, a e te whāne kua waimari anō tātai ki tēnei hoki o nā uri o Waikato, a, ki a Jess, e Jess tēnā koe. Tēnā koutou tira, kei aku tuakano tira taku pāpē mihi ake ana ki a tātou.
Ana kua rono koe i nā kōrero, ā, ko tētahi kaupapa e kōrero ana tātou, me wero, kahore rānei, he aha ō whakaaro? Uh, well, kua, i runga anō, kua werohia mātou ko taku whānau, i runga anō i te karanga tō mātou kuia, tō mātou ruruhi. Uh, koia tētahi o ngā kōrero, um, me tiakina i aia, i roto i tō mātou pā harakeke. I te mea koia te puna kōrero, otirā te puna mātauranga, ki te mate ia a kua raru tātou ā-whānau nei. Nō reira, tā tātou titiro, tō tātou whakaaro, me haere tātou katoa ki te wero, ahakoa ētahi o ngā kōrero kua puta, kei mate ētahi, he aha ake rānei, engari kei te whānau tōna tikanga, ki te wero, ki te kore rānei, engari mātou ko taku pāharakeke, mātou ko taku whānau, uh, ko te āki pea, he oranga mm. tēnei ki roto i a tātou, uh, mo te pāinga ki ngā pakeke, ki aro tonu rātou o tira, kia kore rātou e pāngia ki ēnei tūmomo mate. Ao tira, kei kore tātou e, uh, e pāngia ki te, um, tēnei mea, te tangihana, Uh, ki tēnei tātou o te kōhanga reo roto i ngā wiki, uh, kua hipara, kua kore nō tātou ki te mihi ki o tātou mate, o tira he, me mihi akai ana ki ngā huatanga o ngā mate kai runga i te kōhanga reo tēnei wā, o tira ki tēro aku whāia, a ki Auntie Waina me tana tuakana, e, um, e poroporo aki tēnei wā. Nā reira, kua ahua noho taratahi tātou, ahakoa E hai whakahaere tonu ana ko ngā tangihana, ā, kua tōtika ki ngā tūpāpaku ki te hurupa. Ā, kua kite tātou i ngā kiriata e tangi apaku rā ētahi o ngā whānau, ā, ki te kēti tonu, ka kore rātou e tuku aroha ki tō rātou, ki ō rātou uri. Nā reira, he mea nui ki a mātou ko taku whānau kia wero. Ā, nō reira, ki te kore, ā, kei a, Kei te iwi te tika i te mutunga iho. Nō reira ai. Nō reira, ki tana i tērā e tēnei āhua, ka, ka, ka, ka papū ake ki roto i ai tēnei whakaaro o te moke moke e hoa. Mm. A ka tino noho moke moke a wā tātou nei whānau, nō reira i whakatūhia tēnei kaupapa. Ka noho moke moke a tō tātou reo, Nō reira, ko te reo tēnei e rere atu ana ki ō tātou nei whānau. Ā, ka noho mokemoke wā tātou tikana. Nō reira, ko ā tātou, wā tātou nei, wā tātou nei marae tērā. Nō reira, tēnei mate urutā, he, he, ki au nei, he mate, he mate mokemoke. Ā, tuarua, he mate, ehara nā tātou te iwi Māori i karanga. Ehara nō tātou te iwi Māori i karana, engari ko tātou tonu te e ai ki ngā kōrero 50% o Māori te ka pā kinohia tēnei ka mate. Ne? Nō reira, ehara tēnei te whakamataku, kau ehara, engari ka hīpukina e koe wērā, wērā mea katoa o te, kore e kore e kori tinana nā kai rawe pēnei nā nā hui ka haere nei a Rodney ā ā nā wā tātou ake mahi ki te whakawhanaunga e e e e e e e iwa kē kei tōku whare kotahi nō reira ka ka ka ka tere ka tere horo, ka karuia tēnei mate ki, ka tere tae atu ki wā mātou nei whānau. Tāpiri ki tērā, kātahi anō i tērā wiki, ehara, ka mihi tonu ki taku whānau, tērā o ā mātou nei kuia, i pā tēnei mate ki a ia. Nō reira, i hina ia, i hina ia. Nō reira, kua mate anō mātou i roto i tērā āhua, uh, i te mea ko tētahi wāhana kei te, kei te self-isolate tonu, kāre noa kia, kia, kia, kia oti tērā, ko tētahi koa, uh, koa pai, enari, ko te, ko te taimahatana, ko te tanata, i, i mārama rātou, uh, i reira katoa nā ārai aha nei, aha nei kanohi ārai, i reira katoa, enari i pā tonu tērā nānara ki runa i aia, ka kawea ka kawea ki te whare. Nō reira, kei reira anō hoki tērā o nā taimahatanga. Nō reira, āe, he, he whakawehewehe, he mea mokemoke, tāku noa nei, ā, ki o koutou nei whakaaro, ka matāra ake tātou te iwi Māori, ka, ka tere huri mai a, a, a tātou ki te, ki te tiaki anō i a tātou. Kua, kua mārama pia tātou te iwi Māori, he mea nui tātou te tanata Māori? Papa Phil, o whakaaro, he mea, he mea nui te tanata Māori i tēnei au, te mea, e rima noa iho tātou? Ne, Papa Phil? Un, unmute. Ana, ko tai, unmute. Ko unmute ia. Ka pai.
Ko tāku nei, yeah, no, rei, rei, you know, quite, quite simply, the Māori need to do better. Māori need to look after themselves. Māori need to get on board. Māori need to sort, sort it out. Kia ora, kia ora ia tō tātou reo me nā tikana. How, how, kōro mo tēnā. Wai, tika tonu tāu. We have to get better at a lot of things. Uh, tuatahi, e ki ana nā kōrero ko tātou Māori nei tere te mau nā mate katoa. Mate pukapuka, mate hea rānei. And, um, e titiro tātou ki roto i a tātou no me pēhea tātou e tiaki i a tātou. E, tira, e kaupapa nui tērā i roto i, i, i a tātou te Māori. Nui reira, Me pehea? Aua, tena pea uh, kei tetahi nei, tahi koreo rongoa pea.
Jess, o whakaro. Can we do better? No. Uh, yeah, tika tonu. Uh, tena pea ko tātou tonu, me whai rongo a tātou ki te uh, rapu tetahi ara hei painga mo tātou katoa. Otirā, ka whai whakaaro ake rā ki ngā kupu kōrero o tō tātou Kīngi, amohia ake te ora o te iwi kia puta ake rā tātou ki te whei ao, ki te ao marama. Nō reira, ko te oranga nui o te tangata te mea nui rawa tātou e noho tahi nei, o taratahi nei, ki te ārai tonu tēnei mate ki waenganui i a tātou Aotearoa whānui tonu. Kaua ko tātou ko Aotearoa, engari ki te ao whānui tonu. Uh, whakai whai whakaro ake rā ki taku whānau kei te pāpaka nui a Māui, uh, hihia nō rātou ki te hoki mai ki te wā kāinga, uh, whai whakatutuki i ngā hui nui a te Māori, engari nā runga anō i tēnei mate weri weri e rere nei ki waenganui i a tātou. Engari, ā, ko te āki tonu pea, inā te ora o te tangata te mea nui, ā, hei whakapakari i a ia, otirā, hei, hei kaupare i tēnei mate i a tātou. Nō reira, āe.
Rodney, pai tērā, pai tērā ā kōrero a, a Jess ki te taha ā, o tō tātou nei kīngi, kua oti kē i a ia te, te whakarere kē ā, i ngā whakahaere ki Tūrana Waewae Marae, ko ahua vegetarian katoa nā kai, ko ahua kai rāpiti i tā, e, ehara, ehara, kei te rere tonu te manaaki, ehara i tērā i te whakahau, e hoi, e whakaetia, enari, ai, kua, kua tīmata ētahi o a tātou a marae, a te, te tiaki, te hauora o te tangata, a ki o tātou nei pakeke. A, ai, e pēhea no whakaaro mō tērā āhuatana ā, ki a tātou anō pea te kaupapa o te kōhanga reo ki te tiaki anō i a tātou.
Ā, me, me hoki anō ai ki taua kōrero mo te, mo te kai kinikini i, i roto i ngā marae. He mea trial nui ho kāri tū, kāri pāreka ai ki te nuinga o te iwi, nā reira kua hoki ai. te kai mīti, oh, kāre he kai tuatu i tēnā, mōku ake. Engari! Roi! Ki tāpiritanga atu ki tā, uh, ki ngā kōrero i whakatakotohia koe. Uh, mo te taha, uh, kei te hoki kōmuri ngā rangahau, uh, tahirai rima te kaupea tai. Uh, I taua wā, ko te tatauranga o te motu, kua kei te mate haere te ao Māori, kei te mate haere ngā tangata Māori, tata ngaro nei. Engari, tā mai ki tēnei ki wā, hou, muia katoa a Aotearoa i te tangata Māori, nā reira i hē pea ngā whakapā ngā whakapae o te kāwana, ngā whakapae o ngā tākuta i taua wā. hei, hei, nā reira, nā wai te kōrero, oh, rima te kai pai hiniti o ngā Māori ka mate i te mate uruta. Tērā pea he, he, he tauira Whakamataku i te tangata, he tauira whakamataku i a tātou te iwi Māori. Mōku ake, tū whitia te hoko, he rangi pai kei te haere mai, he rangi pai kei te haere mai mō te iwi Māori. Te taha hoki o te momi paipa, momi i ngā mahara kotahi rau tau, ngā rangahau kotahi rau tau, tahi rau rima tekau tau pea, he tino taonga te momi paipa. He, he, he, he taha hauora kei roto i te momi paipa. Engari i ngā tau no te kau, toru te kau nei, ho, ka mate te tangata i te momi paipa. Nā reira, aha ko te aha, aha ko te aha. Me, me, me whakapū mai ki tāu nā ake mahi, uh, ki whaia i ngā tohutohu a ngō kaumātua, pēnā i tā te tuakana Jesse e mea ana, Me whakarongo ki ngā tangata e whakatauirahia ana, engari kei roto, kei roto i a koe anō te tino whakautu. Koe ana, koe ana. E ko ahua, e ahua, ahua whakae ana, hoi anō, kei au a e rā kōrero e rā, kua, kua hurihia e koe nā kōrero uh, ki tāu i, i whakaaro ai, enari he pai, he pai tonu, uh, e mārama ana ki te, te ahua tō, te, te, te, te rārangi mai o nā whakaaro, he pai, he pai tonu, ka pai, ka pai. Uh, ka te tiro tātou ki a tātou, waimaria nei tāua, tātou katoa. Uh, e noho nei, uh, e kōrero Māori nei, uh, e mārama ana uh, ki tō tātou nei ao Māori, uh, kei waena nui tātou

Te tūrana a te tāne, te tūrana a te tāne i roto i tō tātou nei kaupapa. Te tūrana, te mahi a te tāne ki te hāpai te whānau. E, e, e, kei te kaha tonu tērā āhuatana i roto i te kōhana reo ki ōnei whakaaro, kei te kaha tonu nā tāne uh, ki te tautoko i te kaupapa nei? A tu, ina re, me, me, me, ari au te hoki whakemori. Me hoki asi, me hoki ati ki tā tātou tohu. Te taha wahine, taha tāne. Ana koe rā te ahu o tā tātou kaupa mai rāno, ko te tāne me te wahine mahi tahi ana i roto te kaupapa. Me te whānau katoa. Nō reira, koe rā tāku ki ana. A te mahi o te tāne i nāia nei, nā, ko ahua uh, Iti iti haere e wā tātou tāne i roto te kōanga, tāku nei me whakōkia mai ki roto te kaupapa ake ko te whānau, ma te whānau e whakahaere. Uh, enari me uh, me ata kore atu tātou ki wā tātou tāne, te kū mai anō ki roto te kaupapa, te awhi wā tātou wahine, uh, i roto hoki tērā i kore ana hau mo te, mo tā tātou tohu.
Āe, e, e, e, e, ka hoki au ki nā tau waru te kau. Ā, i reira katoa ā, nā kaupapa ā, Maxis, aku me e ahua Maxis Schemes, he, he, he kapo atu i nā ranatahi. PP, ā, PP, ā, e ahua kōkiri, ā, e, e, e, wea rātou mahi haututu me ki. Ā, engari ko te nui nō rātou, ka titiro tātou ki wā tātou nei marae. Ā, ka titiro tātou ki te kaupapa pēnei i te kōhanga reo. Ā, i reira katoa nā, nā, nā rangatahi, ne, tikina atu e Nanny Iritana mā, ā, e a tātou karaua e whakahaere ana i wērā kaupapa. Ā, me kī rā pēnei hoki, ko nā Kēne tonu ā tētahi o nā rōpū nui te hāpai i ngā kaupapa Māori. Nō reira, kei te aha wā tātou e rangatahi, kua kore pea e tino kitea tērā āhua, kua tōia pea pēnei ki ngā kaupapa, te rapu mahi, te whānau tamariki, uh, kei Ahitereia te, te tokomaha e noho ana. Nō reira, wāhua, ai, wāhua mutu pia mai te, mai te kāina te here ki reira. Yeah, no, no atu e rā mahi e mahi ana te, te, te tere o atata e tamariki te haere ki nā taone nui. Pēnei ki a koutou i Tāmaki ma COVID rā uh, tahuri. Ana, ina ni, kei te hoki ana ki, ki waku kōrero ki ana me te, te kaupapa nei e whakarite ki wā tātou marae. I mōhio te tāne wana mahi runa te marae, mōhio te wahine wana mahi runa te marae, mōhio wā tātou tamariki wā rātou mahi e runa te marae, te haere ka tiki kai, mīti, hea rānei, anake i mōhio nā tamariki wā rātou mahi i nui i te marae. Pērā, pērā tāku e whakarite ana ki te kōhanga, te kaupapa te kōhanga, kei te mōhio ia wāha, wāhi, wā rātou mahi roto te kaupapa.
Oh, ka pai, nō reira, uh, engari kei te, kei te, kei te whakaakohia tonuhia wērā tikana, ā, wērā mahi ināianei i te mea ko te nuina o, ehara i te kī te nuina kei, kei, kei, kei, kei wehi e wakuwaku hoakia ai, engari kua hiahia noa iho ki te noho ki mua, kua kore e haere ki muri ki te āwhina i ngā mahi o muri, kua hiahia noa iho ki te, pea ki te tū ki te kōrero.
Engari tāku, i, i pērā tonu wā tātou marae te kāina tahuri, mōhio, mōhio Uh, ahakoa kei te iti haere o a tātou kai kore o te kāinga, kei te mōhio tonu rātou me pēhea e mahi ngā mahi i runa te mara.
Ka pai, ka pai. Uh, wā nei, e aha o whakaaro, e tautoko ana, uh, e mōhio tonu ana te, te huna ranatahi, ki ngā tikana, me pēhea hoki te whakahaere atu ki a rātou i roto i wā tātou kaupapa Māori.
E tautoko ana au i tā Matua Phil e mea ana, ko te kōhanga reo e pērā tonu ana ki te marae. Koia te take i wawatahia ai tō tātou Ariki nui, Tātairangikaahu, i ngōna rā, te whakatū i ngā kōhanga reo, ā, ki ngā marae maha puta noa i a Tainui. Hei aha, kia mohia ai te mokopuna, ā, kia tipu mai ai ia i roto i te reo Māori, i roto i ngā tikanga Māori e whakahaerehia ana i runga i te marae. Ko te āwangawanga, ā, kei te mimiti haere ngā kohanga reo e noho ana i runga i te marae. Whērā i ngā, ngā kohanga reo e noho ana ki ngā tāone, ā, Nā reira, kāre pea tērā momo tūrangawaewae me kī, hei whakatauirahia ana mō ā tātou tamariki mokopuna. Ki te taha o te tāne, e mōhio ana tāua, ko te kohanga reo te wāhi tino pai mō ngā, mō ngā tāne. E manakohia ana ngā kohanga reo, kei roto i a rātou ngā kaiako tāne, me te mea nei e pai ai te haere o ngā momo kōhanga reo mēnā he kaiako tāne tā rātou, he kaimahi tāne tā rātou. Nā reira, e tika ana ko te kōhanga reo mō ngā māreikura me ngā whatukura o tō tātou ao. kia haere ngātahi ngā tokorua, ka, ka ea ā, ngā wawata me ngā tūmanako i ngākaunui ai ā, ngā mātua tūpuna mō te kaupapa o te kōhanga reo. Oh, rawe wērā kōrero e Rodney, a tino tika tāu. Uh, e waimarie ane mātou ki tēnei taone, uh, kei runa hoki te kōhanga reo uh, i te marae, uh, kei reira hoki te wharekura, a he pā tūwatawata a, ai, mō nā wawata nā kuia me nā karaua. A, e Jess, e mārama ana koe te, ki tā Rodney e kōrero nei, a, kei, kei pōneke hoki koe. Nō reira, he hō whakaaro ki wēnei kōrero a tātou i tēnei wā? Ai, a,
ko te, ko te āki pea nui i roto i tēnei, i ēnei kōrero a tātou, um, Ko ngā tāne, me noa ko te ngātahi o te tāne me te wahine. I tika rā ngā kōrero i puta a Pāpā Whiu i te āhuatanga ki tō tātau tohu. Otirā, um, he pērā hoki tō mātau tīma i a Te Whāriki. I roto i o mātau hārenga, uh, ko Papa Whiu te ringa manaaki o muri, Uh, otirā, o, whai atu anō pērā i a Shea, kua toha atu rā ngā mātauranga a ngā mahi a te whāriki, koia hoki te i roto i tana porofita nuku. Ko hau, ko āhei a hau ki te noho uh, i roto i ngā ao e rua, ko te ngā mea o muri me te mea o mua. Nā reira, um, tātou ka tō tō mātou tīma te whāriki, um, kai te mōhio ko wai, uh, ka noho a mea ki konei, a wai ki konei, a koe uh, whakahaere i ēnei momo āhuatanga ki roto i tō mātou tīma. Ahakoa haere he tātou ki whea, uh, he mana nui tō tētahi tangata ki roto i ngā kaupapa katoa o ngā whakahaerenga i roto i tō mātou tīma. Otirā, um, taku whare kōhanga ake, uh, ko whai wāhi mātou, ko haere tukuna mātou ki roto i ngā hui katoa, ko hau, ā, ka whakahaere i te atatā ki ngā tikanga. Engari, ā, ko aku tuāhine roto o tō mātou ā, kōhanga, ko rātou kei te poipoi tonu i ngā tamariki, ā, me pēhea te tiaki i te taha, tērā pea ko te taha ira wahine. Ā, he tiakina ake i te āhuatanga te whakatupu i ngā wāhine ki te pao, a ngā kōtiro ki te pao, ko hau e noho hei whaka, Pakari ake i te reo ngāwari kia āhei rātou i ngā tama ki te whakapuaki i tētahi paku kōrero mihimihi. Nō reira, i roto i ngā tau kua kite i te i te noho tahi a te ōtāne me te ōwahine i roto i ēnei tūāhuatanga. Nā reira, uh, ai, koe nā koe tētahi mea nui. Tika ana te kōrero a, a, a Moanika, ka tino tiakina te tāne i roto i te kōhana reo?
Ahakoa ki nā, i roto i taku mahi te kautau noho mai ahu i roto i ngā i te whare kōhanga. Ahakoa ko hau kē te mea tāne i roto i te whare, uh, ki te kore ko aku tuāhine i noho mai hai tuara māku, ko kore au e mohio, uh, anei te kupu i tika ana māhau ki te tū ki te kōrero, anei a mea, uh, Anei te mea, no reira, he, he mana nui tō ngā tāne i, i roto i ētahi o ngā tūranga, he mana nui hoki ko ngā wāhine i roto i ngā āhuatanga katoa no reira. E kei tōna tikanga pea ko te noho ngātahi a te tāne me te wahine, otirā te ōhine me te ōtama i roto i tō tātou, i roto i ō tātou kaupapa nui o te whare kōhanga. Ka pae, ka, Ai, ka pai, ka pai, Rodney, nō reira, ai, tērā āva, ai, he, he, ka wai, ka manaakitia koe e nā, e, e nā kuia, e nā wāhine, enari, ka utaina nei, Rodney, ka utaina ki runa i o pokuhiwi, a, nā wero nui, a, ki te kawe ake, a, i nā whakaaro a te whānau, a, ki te whakatakoto i te, i te mānuka pea. ne? Ka, ka, he mahi, he mahi uaua tērā e Rodney? Oh, he mahi tino uaua. Hai, e tautoko ana i tā Jesse kōrero, me haere ngātahi ngā, ngā te o, o tāne, te o wāhine, te o tama, te o hine. Mā wai rā e hikina i ngā tēpu me ngā tūru o te kohanga reo, mā te tāne. Nā wai rā e tū ki te mihi te tangata mā te tāne. Nā reira, he tino tauira, he tino taonga te tāne i roto i te kōhanga reo. Ā, he whakaako i ngā tamariki poniponi i tērā taha ā, o te whatukuratanga. Nā reira, ā, ko te haere ngātahi o ngā, ngā, ngā wai e rua. Āe, e, he, he, he pai i te mea kei konei tātou. kei konei tātou, engari a Te Uaua, a Te Uaua te tō mai i ētahi atu o a tātou hoa, a, me te mea anō a, ki te pupuri i a rātou, kia noho mai. I te mea a, pēnei i a au nei, tīmata noa au hai o wā poto, e kare, kua tata tonu te tekau tau i a au i kore. kei te here tonu, kei te, kei te noho, here tonu au ki te kaupapa nei. Ā, engari pēhea ki ō kōrua nei whakahs, pēhea anō ki ō nei, ki te tō mai kia kuhu mai tonu wā tātou i tāne, ā, ki roto i ēnei tūmomo mahi, ā, i te mea he mea pai, e, e tika ana kia kitea ngā tauira e rua o te tū a te wahine me te tāne, ā, te māreikura, ā, te whatukura o tāne, o tama, o hine, ā, he, he, he mea nui tērā i, i roto i te ao Māori, uh, te mana o rite, ne, te, te mana o rite o te wahine me te tāne, kāre pērā e mārama i te ao Pākehā. Nō reira, pēhea te tō mai tērā, i tērā huna a ki tō tātou nei kaupapa, te huna pai, tāne nei. Hmm. Uh, tēnā pē roto i ngā marama uh, ko tahake nei. Uh, mātou te tima o te whāriki, o tira i a Te Aho Poutama, haere mātou ki ngā hui a ngā, a ngā rohe. Otirā, uh, ka kite rā, uh, ko ngā tāne e āta tōtō mai ki ngā kaupapa. E, ko tāku nohua pea he akiaki ki o tātou tāne, he nui ake te kaupapa i a tātou. Ko tā tātou, uh, ko te noho hei ringaringa, hei waewae mo te kaupapa, o tira, uh, ki te kore ko te, te o tāne, ko kore rā ko te o wahine, ka kore tātou noho ngātahi, uh, e whakatauira ake nei i te ahuatanga a te whare kōhanga. Nō reira, ia te hui, ia te hui kua haere au, ko te āta āki ki ngā tāne, tēnā, piki mai, ahakoa ko tō poto i roto i te kaupapa engari, haere mai, tōia mai koutou ki te kaupapa, ā, he koanga ngākau ka kite i te hunga tāne, i te nuinga o te wā, ka mōhiotia tātou te ao Māori, ko te hunga wahine, te, te kaha hoki rātou ki te kawe i tēnei kaupapa o tātou. Engari, ā, ko tā tātou e āki tonu nei ki te hunga tāne. Haere mai, whakawhiti mai ki tēnei taha, ahakoa te aha, ahakoa ōna ngoikoretanga, ahakoa ko ōna nui, engari i te mutunga iho, uh, ko tā tātou he kawe i ngā kōrero i mahue mai ai e ngā pautiaki o te kōhanga reo, o tira, ai whai whakaaro ake ra ki tō tātou ariki nui, e āki nei e te iwi Māori, tātou, kaha tātou Ki te whakaparirau tēnei kaupapa o tātou kia korowaitia, otirā, kia nui te pōna mana, kia noho, ko te ao Māori tonu te kaupapa, engari ko te kaikawe i ngā tikanga i te o tātou reo ko te kōhanga reo. Nō reira, āe. Kia ora rā. Ō, ō, he pai tērā hei, hei, he, he, he, he, He rehu pai tērā, hei whai, he titiro whānui, he tāhuhu whakairi kōrero, whakairi mahi. Ae, e kite e mārama ana, e Rodney, ka titiro tātai, hoki anō ki tērā pātai pei whakaitimau, mō te 40 tau, uh, o tō tātou nei kaupapa a tērā tau, uh, ka heke atu ki te waima, me heke atu, kaua noho mai, hiria mai ki Tāmaki. Kei rakaina tātou kua kore e tū te hui, Nō reira, me hiri atu ki waho. o, nā, o te taiapa kua whakatūhia ki konei, me hiri atu ngā hui nui ki waho, kia haere tonu ai te kaupapa. Uh, e, e, mō a tātou tāne me tā tātou whakaaro nui atu ki te 40 tau uh, o te kaupapa nei. Uh, he aha nei, me, me, uh, tērā hoa ki te, ki te whakamina mai i wā tātai nei tāne kia hara mai, kia, kia hono mai, kia tūhono mai ki tēnei, a tēnei wā tātai nei kaupapa tiaki whānau, ne, kaupapa tiaki whānau. Ahakoa ki hea, Nē. Ehara tātou te kī mea, anei te mahi, he mahi parāoa me te pata māu, e kao. Engari, ā, he pai, he pai kia, kia hono mai rātou. Nō reira, he aha, he aha e rautaki? Mōhio ana koe ki ō hoa, kāre koe, e, e, e, e kore tāu ki ko te katoa, kua hiri i wā rātou tamariki ki te kōhana. Me Rodney nō rei, hea, hea, hea he kōrero mō tērā whakaaro? Hei, e wai mare ana tātou? Uh, tātou toko whakare he tangata tu atu i a Piripi pia hei whakautu i tēnei pātai. Engari, tātou e ngākau nui ana ki te kaupapa, ana kua noho uh, toka nei tātou i roto i te kaupapa. Hāunga ana ko ngā tāne, ā, kāre pea e waia ana ki ngā nekehanga o te kōhanga reo, e āwangawanga nei ā, ki te, te manaaki, ki te whāngai i te pēpi, i runga i ngā āhuatanga o te wā, mō te tūkino tamariki, nei, kei te āhua āwangawanga, kei te pōhēhē ngā tāne, kāre āhei ana te raweke i ngā tamariki, te tīni i ngā kope, koia pea tētahi o ngā, ngā whakawhiu o te wā, E pēhi nei i ngō tātou tāne, kua noho mataku rātou te kuhuna ki roto i te kaupapa o te kōhanga reo. Engari ki a tātou nei, e mōhio ana tātou he aha te tino ia o te kaupapa o te kōhanga reo, nā reira kua noho toka tātou i roto i te kaupapa. Ko tāku noe hoki ki te hunga, me rangahau tonu, Ne? Uh, kuhu mai ki roto i te kohangairo, uh, ako, ako ngātahi ai ki te taha o ngā kaimahi i roto i te kohangairo, ka kite a koe te māramatanga, ka pūrangi aho a ki ngā whakahaere o te kaupapa, ana ka ngākau nui koe uh, ki te kaupapa o te kohangairo. Koia, koia nei tā.
Ka pai. Tēnā rawa atu a kōrua, Aotearā koutou, kua oma tō tātou nei pūru. Kua wātea te tūru ki aia. Whareā, kia ora koe, Papa Whio. Whio, whio. Hey, kua outia koe e, e ahau e tō kua, kua outia koe e au papapio. Ka ahua pēra, ka wae atu koe, e, kei hea papa wheo, e aua, ana. kau e wae atu ki te tari e hoa mā, kau e wae atu ki a au e ranu ko Amarela. Kāre a papa wheo, i konei, wai hoa mai tō karere. ehara, ehara, e, hoi ana, e mihi ana ki a papa wheo, i te mea, uh, ehara i te mea me, me, me haere tonu tātou ki a tai ki te wā tika, Ā, mm. kua, kua, kua, kua tika i tēnei wā, kua tika i tēnei wā i a koutou a koha mai a, ki te whānau a, mō ēnei a, ai, pai wēnei kōrero, a, he wāna anō anō mō tātou, he wero anō ki wā tātou tāne, a, otirā i roto i tēnei āhua, a, ko te mahi a te tanata i te wā e noho ana ki tōna kāinga, he wānana ki ai mm. anō, He titiro ki te rani, titiro ki te whenua kai hea te orana mōku. ah, ka kore ia e mōhia kua tīmata tana kata. kata hea hea nei mo te kore mōhio nā reira. Kua ute era, enari a, e, e, e, e, e, e mihi ana ki nā kōrero a, he tāna manawa a, mō tātou hei kawe atu a, mō enei rani kei te tū mai ki a mātou, ka noho raka tonu nei, ā, kia koutou ka wehe atu. I, i, i waimarie au i tētahi o aku hoa, i kore au ki tētahi aku hoa i, ā, i ā, Ahitereiria, me taku wehi. Ki mai, kāre e pēnei, kāre rātou e pēnei. Kāre rātou e whai wāhi ā, ki te kōrero, ā, te kōrero a te Māori ki te Māori, nei? E mōhio ana te Māori ki ngā wāhi hei kata mō tētahi rerena koro, e mōhio ana ia ko wēhea ngā wāhi e āhua serious nei, me āhua, oh, me āhua, me āhua pai tonu te whakaaro. Kia rātai me te huna e noho mauhere nei, tētahi o aku hoa e mahi ana i roto i ngā whare herehere. Kāre noa kia tirohia te āhua ki a tātai nei a tāngata e noho ana ki o tātai whare herehere. Nō reira, ko ēnei whakaaro e whakaaro nui ana ki tātai, wā tātai whānau kei Ahitereiria. Whakaaro ana ki wā tātai whānau e, e noho mauhere nei, e āwanawana ana kei te aha a waho. uh, kei te aha te wā kāina. Uh, kaua, kaua e māharahara, kei konei mātou, anei he, he, he, he tirohana mā koutou, uh, ki roto i te ao o te Māori, e, e pēhi ana, i te mea kei roto i a tātou, a ko a tātou nei a kōhana, a ko a tātou nei kura kaupapa, ko a tātou rōpū kapahaka, ko a tātou marae, ko a tātou iwi, ko a tātou rōpū hauora, nō reira, tō tātou nei kaupapa e mihi nui ana ki a tātou e hoa mā. e mihi ana ki tō tātou nei kaupapa me ōna rinarina waewae torona katoa ki roto i nā mahi a nāi tātou te ao Māori ki te whakaora i ngā tātou tamariki me a tātou whānau. Nā reira, koina taku whakaaro whakamutunga ki runa i a koutou i tēnei wā. a Kerepea na te mea na Rodney i timata ka whatai ki a Jesse mau e whakakapi e Jess me ta tatou tūru wātea ki to tatou nei papa a he korero he karakia he aha ranei hei whakakapi oh kua hoki mai kua hoki mai te pūru Te pūru o Tūhoe. e, pāpā, oh, ko hoki mai koi waimarie, i reira e whakaatu ana i tō tūru e wāte ana ki atu ki nā whānau. Kau, kau e wai atu kāre a whio i kona.
Aroha mai, i raru tāku i runa. Ai, ai. A, kata, ko, kua kapi te wāhana ki a tātainari i āhua kōrau ki a etahi aku hoa kei Ahitereiria. I mahi ana i nga whare herehere, ko Eileen Munn tēna, e kōrero ma te āhua taumaha o te, kore rātou e āhei te hui pēnei papa, kore rātou e toro atu ki a rātou anō, pēnei i a tātou te kōhana e toro nei ki a tātou, ki te whakakaha anō i a tātou. I mua i taku hoatu atu ki a Jess hei whakamutu, Papa Phil, he kōrero whakamutuna wāu, Have you got a thought provoking kōrero for us to finish off our sermon i tēnei rā e tō tātou Minita o te Kōhanga Reo?
Tāku e kī ana, tuatahi rā e kī ana kau e kaihoro te puta atu ki waho. Me tae rā no tātou ki te wāhi pai, te wāhi haumaru, ana ka tahi anō ka puta atu. Pēnei tā, pēnei tā Ta Rodney e ki ana, Waiohia ma o wawae ma o ringaringa haere atu waiho e nga mei waina nui mo te wa tika. No reira, tenei taku, kaue kaihoro te puta atu, me noho haumaru tonu tatou.
Ka pai, ka pai Jess, nō reira, aroha mai Jess, mēnā ka taea koe te whakakapi tō tātau ēnei hōtaka mō tēnei rani. E mihi ana ki a koe e aku prata, ai te Pāpā Phil, tēnā rawa atu koe mō kōrero ki a tātau, otirā ki te whānau whānui tēnā ata, tēnā rawa atu koe e Jess. Ka pai, otirā tēnā tātau i roto i te āhuatanga a tā tātau hui i tēnei rangi, otirā, i kī ana rā ko te kōrero anō te āhuareka o te noho nā tahitanga A te tuakana, te tae noa ati rā tā tātou pāpā i runga anō i te whakaaro kotahi, otirā i te ōtāne e tātou e wānangatia ai tātou i tēnei rangi. Otirā me mihi ake rā ki a koutou wahona, a kei ngā iwi, otirā, a kei ngā mana whakaheke o te motu, tēnei anō ko te ngākau e mihi ake nei ki a tātou i tēnei rangi. Nō Tirorā, ka hoki rā ki tō te kōrero, Tahi atu taku hari mo koutou e ua ana ki nga whakahaunga tika a te Atua, ko te kingi kororia, koia nei ahau ko to koutou uri he hoa aroha ki nga iwi otira ki nga hahi katoa, otira kia tikina ra i te kupu korero ko te Atua to tatou piringa koia hoki ra to tatou oranga. Rire, rire hau, mai ma riri to te akanga maramatanga e te Atua ki to matou kingi ki nga tinana e mawiwiti ana,